Salam eziz ileçiler hemmäňizi ýutub kanalynda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Tarhan. Wideomyzyň bu gezek sany hytaý dili başlangyç kursunyň ýedinji sapagy hakda bolar. Bu bu gezekki wideomyzda mowzugyň ady Jin Tian Ji Hao ýagny şu gün näçesi. Bu gezekki wideo sapagymyzda biz Aý günüň hepdäniň hytaý dilinde nähili aýdylyşy hakda öwreneris. Bu günki wideo sapakda öwrediljek ilkinji dialog ýöne şu ýerde ýerleşdirilendir. Geliň olary bile okap, terjime edip öwreneliň. Men dialogy okaýyn, sizem yzymdan aýtalaň. Çingaw-Maduw.

Görýän bolsaňyz, bu dialogyň üsti bilen biz jemi alty sany täze söz öwreneris. Bu günki öwrenjek ilkinji söz, täze sözümiz, ol çiň, çiň diýip okalýar. Ol ruse düzüň diýen manyny aňladýandyr. Ikinji öwrenjek sözümiz bolsa When. When diýip, dördünji tonna okalýar. Ýagny soramak diýen manyny aňladýar. Çingwen. Çingwen. Şu iki söz bile gelende, ýagny soramaga rugsat ediň diýip türkmençe terjime etse bolýar. Bu günki öwrenjek üçünji sözümiz bolsa ol Jintian. Jin Tian diýip birinji tonna okalýar. Ýagny şu gün diýmegi aňladýandyr. Indiki söz bolsa, ýagny Hao. Hao, ýagny sene, nomer, san diýen manylary sözlemde aňladyp gelýär. Bu görýän iroglifiňiz, bu görýän sözüňiz ol Ýö. Ýö diýip okalýar. Ol bolsa, ýagny türkmençe aý diýmegi aňladýar. A bu dialogyň üsti bilen öwrenjek iň soňky sözümiz bolsa ol Çiňçi. Çiňçi, ýagny hepde diýmegi aňladýar. Bu söz hem, bu sözüň iki ieroglif hem birinji tonna okalýar. Geliň indi bolsa bu dialogy bir-birden sözme-söz türkmençe terjime edeliň. Ilkinji sözem, Çiňwen, Jintýen. Ji Hao. Çing Wen, Soramaga rugsat ediň. Jin Tian Şun, Ji Hao. Näçesi? Soramaga rugsat ediň. Şun, Näçesi? Jin Tian Şun, Jou Ýue, ýagny sentýabr aýynyň I Hao, biri. Ýagny Şun, sentýabr aýynyň biri. Jin Tian Xinqi Ji, Jin Tian, Xinqi Ji, ýagny şu gün hepdäniň haýsy güni? Xinqi San, Xinqi San, ýagny çarşenbe. Indiki dialoga geçýäs. Geliň indi bolsa bu günki wideo sapagymyzyň

söz ol düýn diýmegi aňladýar. A bu görýän sözüňiz bolsa ol Ming Tian, Ming Tian diýip okalýar. Türkmençe terjime etsek, ertir diýmegi aňladýar. A gelin bolsa bu dialogy terjime edeliň. Zuo Tian Shi Ji Yue Ji Hao

Ýagny Sinçiar bolsa ol türkmençe ä sişenbe diýmegi aňladýar. Ming tian na, Ming tian na, a ertir, Ming tian shi jiao ye, er hao, Sinçi si, Ýagny, Ming Tian Shi, ertir, sentýabr aýynyň ikisi, Xing Qi Si, ýagny, penşenbe. Indiki dialoga geçýäs. Geliň indi bolsa bu günki wideosapamyzyň ahyrky dialogyny hem öwreneliň. Men-ä okaýyn, siz hem yzymdan aýtalaň, Çinga Mo Du. Ming Tian Xing Qi Liu.

Bu jalawyň üsti bilen biz şu görýän täze sözleriňizi öwrenip geçeris. Bu görýän ieroglifiňiz ol çü. Çü diýip okalýar, ýagny dördünji tonda. Ol türkmençe gitmek diýen manyny aňladýar. Bu görýän sözüňiz bolsa ol şue şýao. Şue şýao diýip okalýar. Ol bolsa, ýagny mekdep diýmegi aňladýar. Kan. Kan. Bu söz bolsa, ýany okamak ýa-da görmek diýen manyny aňladýar. Ýani ol iki manyny aňladyp biler. A bu günki öwrenjek iň soňky sözümiz bolsa, ol şu, şu, a diýip okalýar. Ýani türkmençe terjime etsek, kitap diýmegi aňladýar.

Bu sözlem türkmençe terjime etsek, Sen mekdebe gidip näme etjek? Juwaşamma, näme etjek? Sen mekdebe gidip näme etjek? Wo çü şue şao kan şu Wo çü şue şao kan şu Bu sözlem türkmençe terjime etsek, Men mekdebe gidip Ýagny kitap okajak diýen manyny aňladýandyr. Bu günki öwrenjek ähli dialoglarymyz şulardan ybarat. Eger-de şu dialoglara degişli meseläňiz bolsa aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs. Hytaý dilinde senäniň aýdylyşy. Hytaý dilinde sene aýdylanda, ilki bilen, uly birlikler, soň bolsa kiçi birlikler gelýär. Ilki bilen Aý, soňra bolsa Gün, ýagny ýa-da Aýyň pylançasy, ondan soň bolsa hepdäniň güni aýdylýar. Gepleşik dilinde Aýyň plançasy diýip aýdylanda, Hao diýip okalýan ieroglif söz ulanylýar. Emma edebi dil dilinde Aýyň plançasy diýip ýazylanda bolsa, onda Zhi diýip okalýan söz ulanylýar. Aşakda meselemler berlen, geliň olary buradan okalyň. hem-de senäniň hytaý dilinde aýdylyşyna üns beriň. Zhou Yue Yi Hao, ýagny sentýabr, Zhou Yue Yi Hao, sentýabr aýynyň biri, Xing Qi San, çarşenbe, Zhou Yue Er Hao, Xing Qi Si, Sentýabr aýynyň ikisi, penşenbe. Wu ýue san shi ýi hao, sing çi er, ýagny maý aýynyň otuz biri, sişenbe. Ýagny, görýän bolsaňyz, hytaý dilinde sene aýdylanda, ilki bilen aý aýdylýar, ondan soň gün ýa-da aýyň pylançasy, ahyrynda bolsa hepdäniň güni aýdylýar. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa atlaryň sözlemde habar bolup gelşi hakda öwreneliň. Hytaý dilinde atlar sözlemiň habary bolup gelip bilýärler, ýagny sözlemiň habary atlardan hem düzülip gelip bilýär. Esasan hem ol ýaş, wagt ýa-da sene aýdylanda şeýle ulanylýandyr. Aşakda meselemler berlen, geliň olary bir-birden okalyň.

Şiňçisan. Bu sözlemde bolsa sözlemiň habary Şiňçisan, ýagny sözlemiň habary atdan, atlardan düzülendir. Jintian, Joýe, i hao. Jintian, Joýe, i hao. Ýagny şentýabryň aýynyň biri bu sözlemde habar bolup gelýär. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa Lien Dongju, ýagny biri bilen baglanyşykly birnäçe işliklerden düzülen sözlem hakda öwrenip geçeliň. Ýagny men Lien Dongju sözüni biri bilen baglanyşykly birnäçe işliklerden düzülen sözlem diýip şeýleräk terjime etdim. Bu näme? Ýagny biri-biri bilen baglanyşykly birnäçe işliklerden düzülen sözlemiň habary iki ýa-da ikiden köp bolan işliklerden düzülendir. Şu ýerde görýän bolsaňyz, bul a sözlemiň eýesi, a bu bölegi bolsa sözlemiň habary bolup gelýär. Ýagny sözlemdäki soňky gelen işlik ilki gelen işligiň maksadyny aňladyp gelýär. Ýagny sözlemdäki soňky gelen işlik ilki gelen işligiň maksadyny aňladyp gelýär. Birinji işligiň soňundan gelen bir ýeri aňladýan sözler käbir ýagdaýlarda taslanyp ýazylman hem gelip bilýändir. Geliň, şu ýerde berlen meselemleri bile okalyň. Wo, çü, Jungwo, Şüeşi, Hanýu. Görýän bolsaňyz, bu ýerde şu sözlemde iki sany işlik bar, olaryň biri-ä çü, ýagny gitmek, biri bolsa şüeşi, okamak diýen işlik. Ýagny şu iki işligiň arasynda gelýän bir ýeri aňladýan söz taşlanyp hem bilýändir. Ýagny şu sözlemi wo, çü

Çy Jong Guo Cai, ýagny bu sözlemde hem, ýagny Jong Guo Fangguar, ýagny Hytaý naharhanasy diýen sözi hem taşlap hem bilýändir, taşlap aýtmak hem bolýandyr. Indiki sözlem Wo Çy Şue Şao Kan Şu. A bu sözlemde bir ýeri aňladýan, ýagny şüe şao, mekdep diýen sözi hem a taşlap aýtmak hem bolýar, ýagny, Wo çü kan şu ýa-da Wo çü şüe şao, kan şu. Görýän bolsaňyz, bu tablisaň içinde aýlaryň atlary ýerleşdirilendir. Hytaý dilinde aýlaryň aýdylyşy, atlarynyň, aýlaryň atlarynyň aýdylyşy örän ýeňil. Ýagny, öňüne san goýýaň, ilki sany aýtýaň, ondan soňam ýö, ýagny aý diýip aýdaýmaly. Ýagny görýän bolsaňyz, ýanwar aýy, birinji aý, ýagny, iýö. Şeýle aýdylýar. Geliň men bulary birden okap çykaýyn, siz bolsa olary ünsli diňläň hem-de gaty ses bilen ýerine ýetiriň. Çiňka oňaduw. Iýýö. Arýö. Sanýö. Syýýö.

Bu ýerde bolsa hepde günleriniň atlary hytaý dilde aýdylyşy ýerleşdirilendir. Olar şeýle okalýar, yzyndan aýdalaň, Çinganwadu, Xingqiyi, Xingqiar, Xingqisan,

Ýekşenbe, ýagny ýedinji gün hytaý dilinde iki sany aýdylyş usuly bar. Olaryň biri Şiňçi rr hem-de Şiňçi tian. Bularyň ikisini hem ýerini çalşyp arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs.

Indiki sorag. Ming tian ji ýue ji hao xing qi ji. Indiki sorag. Zuo tian ji ýue ji hao xing qi ji. Ming tian ni qi nar Joşamma. Iň soňky sorag. Sinçir. Ni çü nar. Joşamma. Bu günk many siz şu soraglara edil häzirki ýagdaýyňyza görä jogap berip ýerine ýetirip bilersiňiz. Indiki günk bä geçýäs. Bu görnükmede bolsa şu boşluklaryň ýerine jogaplary ýazyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Edil şu ýerde-de şeýle. Ýagny şu boşluk ýerleň şu boşluk ýerlere degişli sözleri ýazyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Geliň indi bolsa Pinin hakda biraz öwreneliň. Iki bogunly sözleriň tonlarynyň biri-biri bilen utgaşyp gelşi. Ýagny ikinji tonuň beýleki tonlar bilen utgaşyp gelmesi. Ýagny ikinji ton beýleki tonlar bilen bile gelende olar şeýle okalýar. Şijian. Şijian. Ýin Han, Ýin Han, Cy Dian, Cy Dian, Lan Cy, Lan Cy. Eger-de üns beren bolsaňyz, ýagny ikinji ton beýleki tonlar bilen bile gelende, ýagny şeýle okalýar. Buny siz özüňiz hem agat ses bilen gaýtalap öwrenip bilersiňiz. Indiki tapba geçýäs. Görýän bolsaňyz bu tablisaň içinde birnäçe sözler ýerleşdirilendir. Menä o sözleri okaýyn siz bolsa tonlaryň biri biri bilen utgaşyp gelişini ünsli diňläň. Çiňke modu. Goja. Zotýen. Miňtýen.

Bu günki wideo sapagymyzyň Ieroglifden bölüminde öwrenjek zatlarymyz şu aşakdakylardan ybarat. Olary ünsüp diňläň. Geliň, ýönekeý ieroglifler bilen tanşyp geçeliň. Bu günki wideo sapagymyzda öwrenjek ilkinji ieroglifimiz ol S. S diýip okalýar. Bu ieroglif dört diýmegi aňladýar. Bu ieroglif ilkibaşda ol şeýle ýazylýardy, ýagny dört sany çyzyk. Soň bu şekile geçýär. Soň bu şekilde, häzirki günde bolsa dört diýip S dört diýip okalýan ieroglif şu şekilde ýazylýar. Bu ieroglifiň ýazylyş yzgiderligi ýene şu ýerde ýerleşdirilen. A bu görýän ieroglifiňiz bolsa ol wu wu diýip üçünji tony okalýar. Ol bäş diýmegi aňladýar. Bu ieroglif başda şu şekilde ýazylýardy. Hä, soň bolsa bu şekile geçýär. Häzirki günümizde bolsa, ýagny şu görýän şekiliňizde ýazylýandyr. Ol bäş diýmegi aňladýar. Hä, bäş diýen ieroglifiň, ýagny wu diýip okalýan ieroglif şu ýazylyş yzygiderligindedir. A, mundan daşary, ýönekeý ieroglifler bilen ýene biri bilen tanyş bolup geçeliň. A, bu görýän ieroglifiňiz, ol şu Şu a diýip okalýar. Bu ieroglif hakda men ýaňy dialogymyzyň birinde aýdyp geçipdim, ýagny kitap diýmegi aňladýar. Bu ieroglif başda ol hat ýazylýan çotkany suýa batyryp, hat ýazmak diýen manyny aňladýandy. Häzirki günde-de bolsa ol kitap diýmegi aňladýar. Bu ieroglif başda, ýagny şu şekilde ýazylýardy. Bu şekil bize nämäni ýatladýar? Ýagny, eger ünsli seretseňiz, ýagny hat ýazylýan çotkany syýaha batyryp duran şekile meňzeýändir. Ol başda şu şekilde ýazylýardy, soň bu şekilde, häzirki günümizde bolsa şu diýip okalýan ieroglif, ýagny kitap diýmek, şu şekilde ýazylýar. Ieroglifiň ýazylyşy yzygiderli şu ýerde ýerleşdirilen. Indiki sahypa geçýäs. Ieroglifleriň ýazylyşynyň gurluşy. Eger-de ýadyňyzda bolsa, wideomyzyň geçenki gezek, geçenki sanynda biz ieroglifleriň ýazylyşynyň iki sany gurluşy bar diýipdik. Olaryň biri H-T-J-Go, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluş, beýlekisi bolsa Do-T-J-Go, ýagny bütewi bir gurluş. Bu gün biz, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluş hakda öwrenip geçeris. Aýry-aýry böleklerden düzülen gurluşa, ýagny iki sany gurluş degişlidir. Olaryň biri çep-sag gurluş, ýagny zuo-ýou, jie-gou, we beýlekisi bolsa çep, merkez, sag gurluş, ýagny zuo-jong-ýou, jie-gou, degişlidir. Çep-sag gurluş ýagny şu şekilde, çep, merkez, sag gurluşy bolsa, ýagny şu şekildedir. Çep-sag gurluşa nähili ieroglifler degişli? Ýagny çep-sag gurluşa şu görýän ieroglifleriňiz degişlidir. Eger-de biler bolsaňyz, hytaý dilinde ieroglifler ýazylanda, olar şular ýaly dörtburçlugyň, ýagny kwadradyň içinde ýazylýandyr. Bu görýän Ieroglifiňiz Ni diýip okalýar. Ol çepsag gurluşa degişlidir. Sebäbi bu ieroglif ýany iki bölekden durýar. Şu bölek hem-de şu görýän bölegiňiz. Ol çep hem-de sag bölekden düzülendir. Bu ieroglif hem edil şonuň ýaly. Şu çep bölegi, a bu bolsa sag bölekden düzülendir. Ýagny şu iki ieroglif ol çep-sag gurluşa degişli. Çep, merkez, sag gurluş buňa degişli ieroglifler haýsylar? Çep, merkez, sag gurluşa degişli ieroglifler ýagny şu görýän ieroglifleriňizdir. Ýagny şu ieroglif ol birnäçe bölüklerden bölünen, ýagny çep bölekden, Merkez bölekden hem-de sag bölekden düzülip, ol bir ieroglifi emele getirdi. Bu hakda siz diňe bilseňiz bolýar, bu barada siz ýat tutmak gerek däl. Buny näme üçin bilmeli? Haçan-da siz ieroglifleri ýatdan öwreneniňizde, şeýdip böleklere ieroglifleriň bölünýändigini bilseňiz, onda siz ieroglifleri aňsat ýat tutarsyňyz. Indiki sahypa geçýäs. Ieroglif hakynda biziň ýene-de bir bilmeli zadymyz bar. Ol hem hytaý ierogliflerindäki radikallar, ýa bolmasa açarjyklar. Geliň bu gezekki wideomyzda şu görýän radikallar, ýagny açarjyklar hakda öwrenip geçeliň. Bulary Şu iki görýän çyzyklaryňyza oňa radikal açarjyk, hytaýça bolsa pian pang diýip atlandyrylýar. Şu radikal, şu açarjyk, ýagny üç damja suw şekiline meňzeýän şu radikal ierogliflerde duş gelse, diýmek, ol ieroglif suw bilen baglanyşykly. Eger şu ýerde görýän bolsaňyz, Hla diýip okalýan ieroglif, ol derýa diýmegi aňladýar. Ýagny, üns beren bolsaňyz, şu ýerde üç sany üç damja meňzeýän radikal, ýagny açarjyk bardyr. Şular ýaly üç damja meňzeýän şu açarjyk gelen ýerinde, edil hemme ieroglifler-ä däl, ýöne ieroglifleriň aglaba köp bölegi, ýagny, suw bilen baglanyşyklydyr. Bu görýän radikal açarjygyňyz bolsa, esasan, gepleşmek, ýagny geplemek ýa-da dil bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Eger-de şu ieroglife üns berip seretseňiz, şu ieroglifiň çep bölegi, Ýagny şu böleginde şu açarjyk ýerleşdirilendir. Bu ieroglif ýü, ýü, e diýip okalýar. Ol bolsa türkmençe terjime etsek, ýagny dillimegi aňladýar. Bu radikallary bize öwrenmek, öwrenmegiň näme ähmiýeti bar? Eger-de siziň öňüňizden şular ýaly ieroglifler gelende, olar siz öň okamadyk ýa-da öň geçmedik, öň duş gelmedik ieroglifiňiz bolsa, siz olary şu radikallaryn, şu açarjyklaryň üsti bilen olaryň manysyny çaklap bilip bilersiňiz. Ýagny şu ieroglifler, şu ieroglifde üç sany, ýagny Sandian Şuý diýip okalýan radikal, Ýani üç damja meňzeş, üç damja suw şekiline meňzeş radikal geldi, diýmek, şu ieroglif suw bilen baglanyşykly. Bu ýerde bolsa, ýani şu görýän ieroglifiňiz geldi, diýmek, bu ieroglif, ýani geplemek ýa-da dil bilen baglanyşykly diýip, şeýdip özüňiz çaklap bilip bilersiňiz. Bu günki wideo sapagymyzda radikallara degişli öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. Indiki sahypa geçýäs. Görýän bolsaňyz, bu ýerde birnäçe soraglar ýerleşdirilen. Bu soraglary siz şu günki öwrenen zatlarymyzy has-da berkitmek üçin ýerine ýetirip bilersiňiz. Ýagny, bu gönükmäni siz iki adam bolup, edil häzirki ýagdaýyňyza görä biri-biriňizden sorag-jogap alşyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Geliň, men bulary bir-birden okap çykaýyn, siz bolsa olary üns berip diňläň. Jin Tian Shi

Bu ýerde-de edil şonuň ýaly bir gönükme ýerleşdirilendir. Bu gönükmäni siz üç-dört topara bölünip, bir-biriňizden doglan senäňizi sorap, ony şu tablisa bellik edip bilersiňiz. Iň soňunda bolsa edilen bellikleri her topardan bir adam çykyp, olary hasabat, ýagny olary habar bermeli. Bu ýerde goşmaça täze söz berilen, ýagny şyňryr Şyňňrr, ýagny ol doglan gün diýmegi aňladýar. Bu günki wideo sapagymyzda öwrenjek ähli zatlarymyz şulardan ybarat. Eger-de wideo göwnüňizden turan bolsa, Size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa onda laýk basyp öz dostlaryňyz bilen paýlaşyp meni gollap bilersiňiz. Egerde bu günki wideo sapamyza degişli meseleleriňiz, soraglaryňyz bar bolsa aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz, başardygymdan soraglaryňyza jogap bererin. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.